Int sabiħa f'kull ma tagħmel, int sabiħa kullimkien, inti d-dawl ta' kull ġurnata, isbaħ milli L-għajjat hawn ma nistax ma nsaqsikx. X'kienet ir-reazzjoni ta' Vanessa tal-mara meta semgħet Sabiħa l-ewwel darba? Hi bħala diska mill-ewwel għoġbitha. Wara l-bidu semgħetha bla kliem, bla lyrics tipo. U mill-ewwel qalt li Sabiħa u xi ngħattila tipo li probabbilment tal-mużika mużika għalt li jidħol mill-ewwel. U mbagħad terġa' xejn irriflettiet u semgħet il-lyrics sew hekk. Oġbita iktar terġa', I mean hi taf li kif taqbad tajt. Il-kliem jgħoddu għaliha għaliex ngħidilha kuljum. Allura isu it was very appropriate and it, it fit well kif taqbad tajt. U r-reazzjoni tiegħek l-ewwel darba li smajta? Jegen, kif għatlek smajta bla, bla lyrics, bla Bla kliem, bla messaġġ, anyway, l-ewwel darba. Bla ħwejjeġ, imma bla ħwejjeġ, imma kelli l-lirika fidejja. Umbat eh, iżu xin eh, qed naqra l-liriks u hekk eh, kind of I can identify with it. Allura Ek uġbitni għat naħseb nista' nagħmel ħaġa sabiħa biha. Illum jekk tkun fil-karozza u tisma' sabiħa fuq ir-radio x'tagħmel?
Probabilment nqalbi l Jien ma taċnu għazz mari minn nifsi. Ġbir mux tiftila il-volum u tkanta maħħa. Le, le, anka l-istess applika l-tumor u għal som zoħrajn tijaj, ġbiri, ma taċnu għazz mari minn nifsi in ġenerali. Ġan, il-rebeħ ta' Sanremo ta' din is-sena. Marko, ekku.
Marko Mengone, kim malmu, l-emi għak l-Eurovision. Ekku, għaxar snilu konna l-Eurovision fl-imkien u kif taqbad tajn naħseb mill-kontestanti kolla

Ġan, dis-sena anniversarju importanti mill-Eurovision tiegħek. 10 snin. 10 snin.
Għaddew 10 snin. Għas nista' nemmen.
Roller coaster ta' emozzjonijiet. U żgur, żgur.
Roller coaster l-Eurovision stess, imma anka Wara ġraw ħafna avvenimenti f'ħajti f'taqbad tgħid. Tinbidel u f'għaxar snin ħajtek tinbidel, le? Tiċċajt, I mean, relazzjoni ġdida teknikament, it-tieġ, I mean, iżżewġna, kien tliet tfal. In the meantime anka x-xogħol avvanzajt kif taqbad tgħid u biddilt ix-xogħol kemm il-darba xorta fil-qasam ta' tabib jiġifieri. Imma ġraw ħafna affarijiet li ma qasasna mill-għaxar snin biss in a way. Ġan, kieku għaxar snin ilu, Saqsewk fis-sena 2023 fejn ħa tkun? Kont tiddeskrivi fejn qiegħed illum? Naħseb kont ngħid li nimmaġinani miżżewweġ u forsi bit-tfal, imma naħsibx li kont ngħid għandi tlieta forsi kont immaġna li settiljat id-dar, id-dar għadni mniex settiljat, fis sens għadna qed nirranġawa. Imma xi darba naslu. Imma xi darba naslu, eżatt.
U anka xogħol, ma xogħol kont ngħid li nkun qed naħdem id-detox u hekk għax that was is well love at first sight meta bdejt naħdem hemmhekk anyway. Imma imma più o meno naħseb hemmhekk jgħat. Suġġett kompletament differenti mużika. Jekk kanzunetta tisma' l-ewwel tliet noti tagħha, l-ewwel ftit noti. Jekk nisma' l-kanzunetta oriġinali, Naħseb nagħrafhom ħafna drabi. Jekk nisma' xi ħadd idoqqa jew b'xi kitarra jew pjanu hekk jista' jkun li le għax tliet noti ma tantx huma. Imma jekk jgħaddi ftit imbagħad ġeneralment nagħrafha qabel jibda jkanta persuna. Jien la kont se tkun miegħi hawnhekk Sqallija ma stajtx ma naqbadx is-suġġett tal-mużika u ma stajtx ma ninkludix esperjenza li għandha x'taqsam mal-mużika. Għamilt kuntatt ma' ħabib tiegħi, Taljan, Giuseppe, mużiċist ukoll, U llum għalik għandna naqra sfida ħelwa, li ovvjament ħa tinvolvi l-mużika u ħa tinvolvi wkoll in-noti tal-kanzunetti. Għala sarabanda ġifieri. Hmm, xi ħaġa dak it-tip, bandna eżatt. Ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami kif niġu lura, ħa naraw naqra kemm ħajrna xilu jġib risposti tajbin Ġanluka. Tajjeb, tajjeb.

Ħames punti u ħames punti. Seta testa testa. Testa testa.
La terza canzone. E questa è molto bella.
Ta' kif tar minn ħamsa, eh? Sì, sì, la riconosco. Questa è Amici Mai.